Essalam aleýkum hormatly adamlar. Garaşsyz, Wagtbitärk ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler, ak mermerli Aşgabadyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişi we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy.
Ir bilen hormatly Prezidentimiz dikuçarda paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini, şäheri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini, şeýle hem ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologik ýagdaýyny has-da gowulandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işleri synlady. Hormatly Prezidentimiziň dikuçary ilki bilen Nyýazow adyndaky Bejeriş maslahat beriş merkezine tarap ugur aldy. Häzirki döwürde Arkadagly Serdarymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, paýtagtymyzyň dürli künjeklerinde ýerleşýän durmuş maksatly binalaryň döwrebaplaşdyrylmagyna, olaryň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Soňra döwlet Baştutanymyzyň dikuçary paýtagtymyzyň günorta künjeginde saglygy goraýyş ulgamyna degişli häzirki zaman binalar toplumynyň we saglyk merkezleriniň ýerleşýän ýerine tarap ugraldy. Bu ýerde ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli saglyk merkezleriniň toplum ýerleşýär. Täzeçil häsiýete eýe bolan giň möçberli taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we saglygy goraýyş ulgamyna degişli merkezleriň ýerleşdirilmegine toplumlaýyn we oýlanyşykly esasda çemeleşilmegi netijesinde bu ýerde ynsan saglygynyň goragynda durýan häzirki zaman binalar toplumy kemala geldi. Munuň özi ýurdumyzyň baş baýlygy hökmünde yglan edilen Adamlaryň saglygy barada kaladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrülendigini görkezýär. Häzirki döwürde bu ýerde häzirki zamanyň ýokary görkezijilerine laýyk derejede enjamlaşdyrylan halkara saglyk merkezleri hereket edip, olarda saglygy goraýşyň ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlary hödürlenilýär. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde häzirki zamanyň ýokary görkezijilerine laýyk derejede enjamlaşdyrylan newrologiýa hem-de endokrinologiýa we hirurgiýa halkara merkezleriniň ýanynda Häzirki zaman lukmançylyk merkezleriniň üstüni ýetirjek bir ýüz altmyş orunlyk Halkara pediatriýa merkeziniň gurulmagy teklip edilýän çäklerini synlady. Hormatly Prezidentimiziň dikuçary soňra paýtagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriň birinde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň üstünde öwrüm etdi. Döwlet Baştutanymyz guşuçar belentlikden bu ýerde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işlerini, dag etekleriniň abadanlaşdyrylyşyny we döredilen tokaý zolaklarynyň aýratynlyklaryny synlady. Öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ulanmak hem-de olaryň uzakmöhletli geljege niýetlenilmegi, sazlaşyklylyk we oňaýlylyk, adamlaryň abadan durmuşy, döredijilikli zähmet çekmegi hem-de dynç almak üçin ähli şertleri döretmek meseleleri şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýete ýeter. Arkadagly Serdarymyz uçuşy dowam edip, paýtagtymyzyň häzirki zaman işewürlik merkeziniň kemala gelýän ýerindäki desgalaryň özboluşly aýratynlyklaryny synlady Bu ýerde soňky ýyllarda gurlan dürli maksatly binalar, ozal bar bolan desgalar, şol sanda özboluşly binagärlik aýratynlygy bolan Döwletliler köşgüniň binalar toplumy bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Ýeri gelende aýtsak, häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Döwletliler köşgüniň binalarynyň durkuny täzelemek, olary doly döwrebaplaşdyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan işler batly depginlerde dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde ak mermerli paýtagtymyzyň ýokary ekologik derejesiniň üpjün edilmegine gönükdirilen toplumlaýyn işleriň oňyn netije berýändigini aňladýan tokaý zolaklary bu ýerleriniň tebigatyna gözellik berýär. Munuň özi gönden-göni Arkadagly Serdarymyzyň başlangyjy we tabşyrygy boýunça giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine toplumlaýyn esasda çemeleşilýändiginiň aýdyň beýany bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap, şäheriň merkezi künjeginde gurluşygy batly depginlerde alnyp barylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binasynyň gurluşygynyň barşyny synlady. Onda döwlet dolanyş ulgamy üçin taýýarlanylýan hünärmenleriň döwrebap bilim almaklary üçin oňaýly şertleriň döredilmegine, öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Ýeri gelende aýtsak, paýtagtymyzyň Saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki zaman merkezleriniň gurlan ýeriniň çäginde bu ugra degişli ýene-de bir täze Saglyk merkeziniň gurluşygy batly depginlerde dowam edýär. Döwlet Baştutanymyz guşuçar belentlikden şäheriň bu künjeginde bina edilýän dört ýüz orunlyk Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň gurluşygynda ýerine ýetirilýän işleri synlady. Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzda täze döredilen Daşkent dynç alyş seýilgähiniň ýokarsyndan öwrüm etdi. Paýtagtymyzyň ilaty we onuň myhmanlary üçin özboluşly binagärlik sowgadyna öwrüljek bu toplumda adamlaryň amatly dynç almagy we wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Paýtagtymyzda Daşkent dynç alyş seýilgähiniň peýda bolmagy ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilýändiginiň, aýratyn-da, türkmen-özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykarylýandygynyň we onuň täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. Arkadagly Serdarymyz paýtagtymyzyň häzirki zaman işewürlik we durmuş düzüminiň kemala gelýän ýeri bolan demirgazyk künjegindäki desgalar toplumyndan synlady. Bu ýerde Garagum myhmanhanasy hem-de beýleki dürli maksatly desgalar bir bitewi binagärlik sazlaşygyny emele getirýär. Şeýle hem bu ýerde häzirki zaman binagärlik talaplaryna laýyk gelýän iri söwda merkeziniň gurluşygy batly depginlerde dowam edýär. Onda şäher ilatyna we onuň myhmanlaryna söwdanyň ýokary medeniýetini hödürlemek, ugurdaş hyzmatlary ýola goýmak, şeýle hem merkezde çagalar üçin oýun-güýmenje toplumlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Munuň özi ugurdaş düzümleriň gurluşygyna bildirilýän talaplara doly ylaýyk derejede alnyp barylýandygyny görkezýär. Soňky ýyllarda halkara ähmiýetli forumlaryň, festiwallaryň geçirilýän merkezi hökümli ykrar edilen Aşgabatda häzirki zaman işewürlik düzümleriniň we myhmanhana toplumlarynyň gurluşygyna zerur üns berilýär. Munuň özi Aziýanyň merjen şäheri hasaplanylýan paýtagtymyzyň derejesine doly laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň toplumlaýyn esasda alnyp barylmagy bu ýerde myhmanhana bilen bir hatarda ugurdaş düzümleriň döredilmegini şertlendirdi. Şeýlelikde, şäheriň bu künjeginde alnyp barylýan işler hemmetaraplaýyn esasda netijeli dowam edýär. Häzirki döwürde Magtymguly şaýolunyň ugrunda durmuş maksatly möhüm binalaryň gurluşyklary batly depginlerde dowam edýär. Uçuşyň dowamynda Arkadagly Serdarymyz Birde gurulýan Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň depginlerini synlady. Şäheriň merkezi böleginde gurluşygy alnyp barylýan saglygy goraýyş pulana degişli toplumlarda ýerine ýetirilýän işleriň gerimi hem-de depgini döwrüň talaplaryna doly ylaýyk gelýär. Bu bolsa gurluşyklaryň bellenilen möhletde tamamlanmagynda aýratyn ähmiýetlidir. Şol bir wagtyň özünde merkeziň enjamlaşdyrylmagyna örän jogapkärçilikli we toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidir. Soňra döwlet Baştutanymyzyň dik uçary paýtagtymyzyň Magtymguly şaýolunyň ugrunda gurulýan söwda merkeziniň gurluşygynyň alnyp barylýan ýeriniň üstünden öwrüm etdi. Munuň özi ýurdumyzda durmuş ugurly desgalaryň gurluşygyna ägirt uly üns berilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Söwda merkezinde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ähli zerur mümkinçilikleriň döredilmegi möhüm wezipe höküminde kesgitlenildi. Soňra hormatly Prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugraldy. Döwlet Baştutanymyz guşuçar belentlikden bu künjekde alnyp barylýan işleri, seýilgähleri we gök zolaklary edilýän ideg işlerini hem-de döwrebap binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyryşyny synlady. Arkadagly Serdarymyz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde döwrebap ýaşaýyş toplumynyň emele gelen we dürli maksatly binalaryň gurluşyklarynyň batly depginler bilen dowam edýän ýeri bolan Parahat ýaşaýyş toplumlarynda ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşdy. Bu ýerde ähli amatlyklary özünde jemleýän döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyklary batly depginlerde dowam edýär. Munuň özi ýurdumyzda durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýändigini görkezýär. Ösüşiň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan paýtagtymyzyň Durnukly ösüşiniň we özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň nyşanyna öwrülen giň möçberli gurluşyk işleri ak mermerli Aşgabadyň häzirki zaman keşbine eýe bolmagyny we onuň ýaşaýyş üçin ähli amatlyklary özünde jemleýän şäher höküminde derejesini pugtalandyrýar. Soňra hormatly Prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň günbatar künjegine tarap ugraldy. Arkadagly Serdarymyz guşuçar belentlikden Büzmeýin etrabynyň çäginde gurlan dürli maksatly binalary, häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gurlan ýaşaýyş jaý toplumlaryny synlady. Bu görnüşler ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň, gurluşyklaryň hemmetaraplaýyn esasda ýola goýlandygyny görkezýär. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän bi binalaryň gurluşygynda ylmyň ýokary gazananlary, ösen tejribeler utgaşdyryldy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň häzirki zamanyň ösen talaplaryna doly ylaýyk gelmegini üpjün edýär. Ak mermerli Aşgabadyň günbatar tarapynda gurlan ýaşaýyş toplumlary, aýratyn-da, Gurtly we Köşi ýaşaýyş toplumlarynyň çäginde ähli amatlyklary özünde jemleýän ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda durmuş ulgamyna degişli ugurdaş desgalaryň bina edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Guşuçar belentlikden bu künjekde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi has-da aýdyň görünýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. Ähli meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpjün etmek, gurluşyklary bellenilen möhletlerde tamamlamak meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklanylýar. Soňra hormatly Prezidentimiz uçuşy tamamlap, paýtagtymyzyň Arçabil şaýolunyň we Andalyp köçesiniň çatrygynda ýerleşýän köp zolakly awtomobil köprüsiniň ýanynda Aşgabadyň sazlaşykly ösüşini öz içine alýan we gurluşygy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň ýerleşjek ýerlerine bagyşlanylan şekil taslamalar bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň bu künjeginde ýerleşýän köpriniň özboluşly aýratynlyklaryny, onuň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyny, köpriniň bezeg daşlary bilen ýerine ýetirilen şekillerini synlady. Bu ýerde döredilen gök zolaklar we yşyklandyryş ulgamlar ýol-ulag düzümine degişli desganyň özboluşly bezeg aýratynlyklary bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Aşgabat ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew wady bilen ynamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amala aşyrylýan şähergurluşyk, binagärlik maksatnamasynda innowasion we sanly tehnologiýalar işjeň ulanylýar. Bu bolsa, ýurdumyzyň bolşy ýaly, paýtagtymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösýändigini görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň möçberli taslamalar paýtagtymyzyň halkara ähmiýetli işewür duşuşyklaryň we dürli çäreleriň geçirilýän merkezi hökümindäki derejesini pugtalandyrýar. Ilki bilen, bu ýerde görkezilýän taslamalaryň aýratynlyklary, şäheriň çäklerinde gurulmagy meýilleşdirilýän binalar barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Pürçekow hasabat berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, paýtagtymyzyň çäklerinde ýerleşýän awtomobil köprüleri, olaryň aýratynlyklary, şeýle hem köprüleriň ýerasty bezeg işleriniň görnüşleri we ugurdaş desgalary döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Görkezilýän taslamalaryň hatarynda paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän Baş Baýdak meýdançasy, onuň durkuny täzelemek boýunça teklip edilýän meýilnamalar, Bidisganyň ýanyjyk ýerlerini abadanlaşdyrmak we onuň çägini giňeltmek boýunça birnäçe şekil taslamalary we çyzgylar bar. Şeýle hem paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Köpetdagyň etegindäki özboluşly belentlikde gurlan Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine alnyp barylýan abadanlaşdyryş işleri, Bu barada döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hem hasabat berildi. Bellenişi ýaly, ýadygärligiň gurluşygyna we onuň abadanlaşdyryş işlerinde häzirki zaman gurluşyk serişdeleri, ýokary hilli mermer daşlary netijeli ulanylýar. Häzirki döwürde sazlaşykly ösüş ýoluna düşen paýtagtymyzda dürli maksatly desgalaryň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunda şäheriň ekologik ýagdaýyny saklamak möhüm talap höküminde kesgitlenildi. Wise-premýer hasabatyň barşynda Aşgabadyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapyndan gurulmagy meýilleşdirilýän seýilgähiň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary we teklip edilýän desgalaryň görnüşleri barada maglumat berdi. Bellenişi ýaly, seýilgäh toplumynda uly adamlaryň we çagalaryň wagtlaryny şadyýan hem-de gyzykly geçirmekleri üçin ähli zerur şertler dörediler. Onda çagalar we ýetginjekler çeperçilik merkezi, ýapyk görnüşli elektron oýunlar binasy, attraksionlar zolagy, çaýhanalar we restoranlar hereke eder. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde çagalar üçin niýetlenilen dürli oýun merkezleri, meýdançalar, welosiped ýodalary bolar. Seýilgähiň suw çüwdürimleri onuň desgalary bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirer. Täze seýilgäh Türkmenistanyň bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmündäki derejesini berkidip, ol maşgala bolup dynç almagy halaýanlaryň söýgüli künjegini gürlär. Paýtagtymyzyň Gurbansoltan Aji şaýolunyň ornuna häzirki zaman desgalarynyň we durmuş maksatly binalaryň gurluşygy meýilleşdirilýär. Hasabatyň barşynda bu ýerde gurulmagy göz öňünde tutulýan häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki ugurdaş desgalaryň şekil taslamalary, olaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Bu ýerde dokuz gatly ýaşaýyş jaýlarynyň jemi on sekizsi, iki gatly dükanlaryň ikisi, ýedi ýüz ýigrimi orunlyk mekdep, üç ýüz ýigrimi orunlyk çagalar bagy, awtoduralgalar, sport meýdançalary bina ediler. Munuň özi paýtagtymyzy toplumlaýyn ösdürmegiň we şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky beýan öwrüler. Şeýle hem Gurtly ýaşaýyş toplumy Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen günbatarlygyna tarap uzalyp gider. Şol bir wagtyň özünde, Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän agaç gurnawlaryndan ybarat bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ornunda täze, häzirki zaman, ýokary amatlygy bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meýilleşdirilýär. Bu ýerde Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna paýtagtymyzyň Mäti Kösäýew köçesiniň ugrunda gurulmagy teklip edilýän ýaşaýyş jaýlarynyň şekil taslamalary görkezildi. Mundan başga-da, ýurdumyzyň baş şäheriniň çäginde ýerasty suwlaryň derejesini peseltmek hem-de lagym we ýagyn suwlaryny akdyryjy ýerasty zeýkeş ulgamlarynyň taslamalary barada gürrüň berildi. Hormatly Prezidentimiz görkezilen taslamalar bilen tanşyp, olaryň häzirki döwrüň ruhuna we ak mermerli paýtagtymyzyň okgunly ösüşine kybap gelmelidigine üns çekdi. Şunda gurulýan dürli maksatly desgalar şäheriň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidir. Olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi we binalaryň uzakmöhletleýin geljegi nazarlamagy möhüm talap bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz bu barada aýtmak bilen, ähli gurulýan desgalaryň bezeg aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi we bu ugurda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aman Nepesow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän saglyk goraýyş ulgamyna degişli desgalar toplumlary barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Halkara pediatriýa merkeziniň gurluşygy meýilleşdirilýär. Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzüminde guruljak bir ýüz altmyş orunlyk bu merkezde ýokary hilli we dünýä ülňülerine doly ylaýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlary ýola goýlar. Şeýle hem paýtagtymyzyň Köşi ýaşaýyş toplumynda gurulmagy meýilleşdirilýän Stomatologiýa merkezi barada hasabat berildi. Merkezde agyz boşlugynyň keselleriniň öňüni almak, irki döwürde anyklamak we bejergi işlerini geçirmek hyzmatlary ýola goýlar. Wise-premýer Aşgabatda gurulmagy meýilleşdirilýän bäş ýüz orunlyk Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezini Çoganly ýaşaýyş toplumynyň çäginde ýerleşdirmegiň göz öňünde tutulýandygy barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly, bi merkeziň gurluşygy boýunça yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemleri ýakyn wagtda jemleniler we ýeňiji kesgitlener. Hormatly Prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde hem-de ak mermerli Aşgabatda özboluşly şäher gurşawynyň döredilýändigini, bu ugurda degişli taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, onuň çäklerinde saglyk goraşylgaryna degişli taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Şunda saglygy goraýyş ulgamyna degişli desgalaryň gurluşyklarynyň taslamalary taýýarlananda, häzirki zamanyň ösen tejribesinden ugur alynmalydyr we gurluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine, merkezleriň häzirki zaman görkezijilerine laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna möhüm üns berilmelidir diýip, döwlet Baştutamymyz belledi we bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ugrunda ähli taraplaýyn tagalla edilmelidigini aýdyp, degişli görkezmeleri berdi. Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ilata edilýän hyzmatlaryň ýokary hil derejesine çykmagynda möhüm ähmiýeti bolan Halkara pediatriýa merkeziniň we Stomatologiýa merkeziniň binalaryny gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etmegi tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň täze döwrebap binalar toplumyny gurmagy hem-de Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň täze döwrebap binalar toplumyny gurmak boýunça işleri öwrenmegi we degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Bi merkezler geljekde Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binýadynda bolup, olarda kafedralary ýerleşdirmek, talyplara bilim bermek we lukmanlaryň diplomdan soňky kämilleşdiriş okuwlaryny guramak, tejribe okuwlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde adamlaryň saglygyny goramak boýunça ýokary netijeli lukmançylyk hyzmatlary ýola goýlar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ugurda alnyp barylýan işleriň ähli tapgyrlary berk gözegçilikde saklanmalydyr. Dünýäniň owadan hem-de ýaşamak üçin has amatly şäherleriniň biri hökümindäki ornuny barha pugtalandyrýan, paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan, we halkymyzyň durmuş derejesiniň has-da gowulanmagynda möhüm ähmiýeti bolan binalaryň gurluşygynda ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň ulanylmagy, işleriň täjirçil tehnologiýa esasynda ýola goýulmagy möhüm talap bolup durýar. Tebigy we şäher gurşawynyň sazlaşykly utgaşmagy, Ýaşyl zolaklaryň döredilmegi paýtagtymyzyň ekologiýa abadançylygyny, adamlaryň ýaşamagy, oňaýly dynç almagy üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen bir hatarda, taryhda öçmejek yz goýan şahsyýetleri hatyralamak meselelerine örän jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz öňde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň guramagynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Ol Awaza milli syýahatçylyk zolagynda üstünlikli geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyna başlandy.
Hoşallyk maslahatynda edilen çykyşlarda forumyň ähmiýeti bellenildi. Foruma gatnaşyjylaryň uly düzümi ýurdumyzda uly hormat goýulýandygynyň, onuň ulag ulgamynda ählumumy hyzmatdaşlyga goşýan goşandynyň ykrar edilýändiginiň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrülip, häzirki wagtda ulag ulgamynyň işiniň tutuş dünýä boýunça dikeldilýändigini nygtap, halkara bileleşiginiň çaltlyk bilen maýa goýumlaryny, tehnologiýalary hem-de tehniki kömege gönükdirilmelidigini we durnukly ulag üçin kuwwatly pugtalandyrylmalydygy bellenilip, bu kömek ilkinji nobatda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlara berilmelidir. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň hem-de üstaşyr döwletleriň ulag arabaglanyşygyny üpjün etmek üçin döwrebap ulag düzümini döretmek boýunça iri taslamalary durmuşa geçirmek wajypdygyna halkara maslahatynda aýratyn üns berildi diýip, maslahatda bellenildi. Çykyşlarda bellenişi ýaly, ulag ulgamy dünýä hojalygynyň möhüm pudaklarynyň biri bolmak bilen, önümçiligi we ilaty ýerleşdirmekde oňyn geografik we düzümleýin öňe gidişliklere, zähmet öndürijiliginiň ýokarlanmagyna, ilatyň hal-ýagdaýynyň hasam gowulanmagyna ýardam edýär. Ulag gatnawlary ykdysadyýet üçin zerur bolan ulgamlaryň durnuklylygyň we ykdysady taýdan netijeliliginiň esasy şerti bolup durýar. Duşuşyga gatnaşyjylar hyzmatdaşlygyň bu görnüşiniň netijeli häsiýete eýedigini belläp, dialogy yzygiderli esasda dowam etmegiň möhümdigini nygtadylar. Hoşallyk maslahatynyň ahyrynda şular ýaly halkara çäreleriň guralmagyna döredilýän şertler, mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza alkyş hem-de hoşallyk sözleri beýan edildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda halkymyzyň watansöýüjilik, zähmetsöýerlik, edermenlik häsiýetleri ýaşlarymyza ýol-ýörelgedir atly maslahat geçirilip, ol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň Döwlet serhet gullugynyň ýandaky Harby hukuk goraýjy edaralaryň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaklaryna hem-de ol ýerde gulluk borjuny ýerine ýetirýän çagyryş boýunça harby gullukçylar bilen bolan duşuşyklaryna bagyşlandy.
Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde açylyp ulanmaga berlen medeni-durmuş maksatly binalar Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň nurana keşbine özboluşly öwüşgün çaýýar hem-de ýurdumyzda gazanylýan ösüşleriň beýanyna öwrülýär. Bagtyýar raýatlarymyza göwnejaý hyzmat edýän Daşoguz şypahanasam şolaryň biridir. Häzirki tomus günlerinde zähmet rugsadyna çykan adamlar şypahanada ýokary derejede dynç alýarlar hem-de saglygyny dikeldýärler. Daşoguz şypahanasy ýylyň bütin dowamynda bagtyýar raýatlarymyza göwnejaý hyzmat edýär. Bu ýerde dünýäniň iň kämil saglygy goraýyş hem-de keselleriň öňüni alyş enjamlary oturdyldy. Şunuň ýaly şypahanalaryň ýurdumyzda ençemesi bar. Daşoguz şypahanasy özüniň ähli amatlyklary bilen olaryň üstüni ýetirdi. Dört ýarym gektar meýdany eýleýän şypahananyň döwrebap binasy üç gatdan ybarat bolup, ol döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlaryla üpjün edilendir. Şypahanada esasy bejeriş usullary bir müň iki ýüz elli metr çuňlukdan çykarylan elli dört-elli ýedi derejeli gyzgynlykdaky mineral suwy arkaly amala aşyrylýar. Bu ýerde saglyklaryny gowulandyrmak istegi bildirýän adamlaryň hatarlary barha artýar. Häzirki dowam edýän tomus möwsüminde zähmet rugsadyna çykan dürli kärdäki hem-de dürli ýaşdaky raýatlarymyz bu şypahanada dynç alýarlar, şonuň bilen birlikde, saglyklaryny dikeldýärler. Şypahananyň töweregine amatly şertleriň döredilen ýerleri adamlaryň dynç alyşlarynyň has göwnejaý bolmagyny üpjün edýär. Şypahananyň esasy artykmaçlygy, bu ýerde saglygyny bejertmek hem dynç almak üçin ähli şertleriň göz öňünde tutulanlygyndan ybaratdyr. Bu bolsa adamlaryň şu ýere gelmäge bolan islegleriniň yzygiderli artmagyny üpjün edýär. Şypahananyň bejeriş suwy ýerasty suwlaryň bölüniş topary boýunça himiki düzümiň esasy aýratynlyklaryna laýyklykda ýod-bromly mineral suw hasaplanýar. Ol bolsa dürli keselleri bejermäge hem-de öňüni almaga gönükdirilen bejergileriň esasyny kesgitleýär. Ýagny bu ýerde guragyry, bil agyry, duz bogunlarynyň agyrylary, şeýle-de hereket-daýanç ulgamlaryndaky agyrylary, nerw, deri, dem alyş ýollaryndaky agyrylaryny we başga-da birnäçe keselleriň görnüşlerini bejermeklige doly mümkinçilikleri bar. Şypahanada Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ylmy-ensiklopedik kitabynda melhemlik häsiýeti beýan edilýän keremli türkmen sährasynda bitýän dermanlyk ösümliklerden melhem çaýlaryň dürli görnüşleri taýýarlanyp, adamlara hödürlenýär. Şypahananyň bejeriş bölüminde parafin, azokrit hem-de palçyk bilen bejeriş, magniterapiýa hem-de iňňeler bilen bejeriş, ultra ýokary tolkunly tok bilen bejeriş, Suwasty owkalama, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanýan erginler, suwasty oňurga çekiji enjam bilen bejeriş, şöhleli wannalar hem-de beýleki bejeriş usullary amala aşyrylýar. Oň üçin bu ýerde ornaşdyrylan kämil enjamlaryň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Şypahanada birbada adamlaryň iki üýsli dynç alyp, şypa tapyp bilýärler. Olara zerur bolan ähli şertler hem-de mümkinçilikler döredilendir. Bu ýerde oturdylan enjamlaryň ählisi dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynda öndürilen iň häzirki zaman häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin-de şypahananyň ynsan saglygyny gorap saklamakdaky, keselleriň öňüni almakdaky hyzmatlary diýseň uludyr. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy iki müň ýigrimi ikinji, iki müň ýigrimi sekizinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barýan işler häzir ýurdumyzda barha üstünliklere beslenýär. Gazanylýan zähmet ýeňişlerine adamlaryň belent ruhy aýdyň duýulýar. Munuň özi güneşli Diýarymyzda adam baradaky aladanyň ähli zatdan ýokary goýulýandygynyň netijesidir. Munuň özi döwletimizde öňe sürülýän işleriň halkymyz tarapyndan doly gollanylýandygynyň subutnamasydyr. Şol ösüşler raýatlaryň bagtyýar ýaşamagyna gönükdirilen ösüşlerdir. Hawa, bu gün Daşoguz şypahanasy adamlaryň höwes bilen gelýän ýerine öwrüldi. Halkymyzy asuda, abadan durmuşda ýaşadýan Arkadagly Serdarymyzyň adyna aýdylýan alkyşly sözler ýürekleriň töründen çykýar. Bu bolsa Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda-da ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň täze sepgitlere tarap berk ynam bilen gadam urmaklaryna ýardam berýär. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Rejepowa Gyzylgül Taşowa şypahanasyna dynç almaga hem-de saglygymy dikeltmek üçin geldim. Bärde ähli şertler döredilen. Hem güler ýüzli lukmanlar bar. Bizi güler ýüzlen garşyladylar, mähirli, Bu ýerde lukmanlar bize gowy bejergi berýärler. Bu ýerde bejergi almak üçin ähli şertler döredilen. Şeýle döwrebap şypahanalary ähli welaýatlarda gurlan. Hemme raýatlar dynç alýarlar, saglyklaryny dikeltýärler. Şeýle şypahanalary gurduryp beren Gahryman Arkadagymyza köp-köp sag bolsun aýdýas, jany sag bolsun. Ýurdumyzda adam saglygy hakyndaky aladalar ilkinji nobatda durýar. Şeýle aladalar üçin. Hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýtýas. Jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, işi rowaç bolsun! Men Daşoguz şäheriniň ýaşaýjysy. Aýnur Ýusupowa. Ösüşli, özgerişli Diýarymyzyň her bir güni toýlara beslenýär, baýramlara beslenýär. Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda bu günki günde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde, medeniýetinde, bilimde, saglykda, uly ösüşlere, belent sepgitlere eýe bolunýar. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda biziň welaýatlarymyzyň ähli künjeklerinde raýatlarymyzyň özleriniň saglyklaryny berkitmek üçin ähli amatly şertleri bolan şypahanalar hereket edýär. Arkadagly Serdarymyz raýatlarymyzyň saglygyny ýurt baýlygyna deňeýär. Bizem zähmert rugsadynda wagtymyz bir saglygymyzy berkitmek üçin geldik. Şypahanada lukmanlarymyzyň edýän hyzmatlary diýseň bir ýokary derejede. Öz bejergilerimizi almak üçin bir ähli şertler döredilen. Elbetde bulam bolsa hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň öz il-halky, ýurdy barada edýän aladasydygynyň aýdyň mysaly. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip beren Arkadagymyzyň ak ýoly bilen aýdyň gelejege sary alyp barýan Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýdýarys, janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan tutumly işleri elmydama üstünliklere beslensin!
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda ýigrimi üçünji awgustda sagat ýigrimiden ýigrimi dördünji awgustda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan welaýatyna az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus, gündizine otuz, otuz bäş gradus. Kenar taraplarynda bolsa ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyna açyk howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine on üç, on sekiz gradus, gündizine ýigrimi dokuz, otuz dört gradus maýyl bolar. Mary welaýatynyň açyk howa görüp, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on bir-on alty gradus, gündiz-ine ýigrimi dokuz-otuz dört gradus maýyl bolar. Lebap welaýatynda-da açyk howa bolup, demirgazyk günordan tizde sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine on üç, on sekiz gradus, gündizine otuz, otuz bäş gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatyna az bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tel sekuntda ýedi, on iki metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on iki, on ýedi gradus, gündizine ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, demirgazyk gündogardan tebigy sekuntda sekiz-on metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on alty-on sekiz gradus, gündizine otuz bir-otuz üç gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň ýigrimi dördüne magnit hadysasynyň gowşak täsirde saklanmagy garaşylýar. Eziz watandaşlar, tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokarlanýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Günüň ýiti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýär. Mähriban ýerleşiň. Bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşleriň özünde bolsa halkyň bähbidi we